Kia nere ogochia kwa ira double responsibility. Abageni bari karibu egere togenderere na rieka. Cards chiansa kobwatwa. Mara
na karo nere oratorentere etimu yaye y'egesaku. Igo bono bono.

Ase omochie o kabiri eri, riang'iri ribaga eri mbabe bakwani ng'a nonya tore ase amabe bwakire buya. Mbuya mono sana. Igo naeirwe ribaga ri'abene erinde ndete etimu y'egesa. Inche ngotegerera more egesa iga? Mbareke bagotegerera egesa. Okay. Mwezi? Mpaka abasista? Ke, oo, enguba ya mwanya getinge omogusi. Yaya ngotegerera more narori. Abwo nario mwang'orokire ng'a ngotegerera more egesa. Momaete? Omoiberania igo atotebia ng'a nigo ase ring'irane ome togatwara amayanda amanene. Ekagera togaika iga iga. Totaracha iga iga, tokaba togotangasa korwa egese iga aria. Baba buna ere oye na ng'aki aba are buna ase motakagerete. Naki mwatagete abe rimonto rigete rinyantenye. Iga igo nkorete amagombo nsabe ng'a ase egetabu gi'okomanoka noo ujumbe yane ekorwa. Okomanoka ishirini na moja, Inye, gegoteeba. Intwe bagoteba ng'a Omoiberania sende koba omoseneta nyamira county keke keke. Mbuya mono sana, mbuya mono sana, mbuya mono sana. Bono Omoiberania oyo rende. Aah,
tiga ango mbakwanie ase erieta ri'Omonene nonya tore ase amabe. Mbuya more? Mbuya mono sana. Omoiberania nere oyo. Nere oyo mokoigwa okobaretera chinsase. Nere okobaretera emegano Jumapili mambia. Naende nere oribere kabisa naragera ehm my aunt chi auntie pole ne chi uncle aba tata na baba mwensi igo nkobae ng'ora ya bene sana mogaka orarire tiga omanyete ase obogima obo bwensi ekero omonto nabwate amatuko aye notema buna okonyara chingaki chiria chiao ne rituko riria obekire ase oboiko bwense eri nario eri Nyasae akobangerete Bibilia yatotebi buya ng'a rituko riria mwanyabanto akorwa ase oboiko bw'ense nigo rire rigiya mono gwetaniriria eri rituko riria okoiborwa. Igo bono ase Nyasae rituko eri nigo rire rigiya mono nonye intwe ekoira ng'a igo tokona korera, lakini ase Nyasae ere iga agoteba ng'a rituko riria mwanyabanto akorwa ase oboiko bw'ense nigo rire rigiya mono. Egekogera namba eyemo mwanyabanto bono amang'ana aria onsi chisegi chiria abwate chi'oboiko bw'ense chiakorire ki? Chiaerire. Bono intwe baria totigarete inche amo naye, nintogwa na kweboria ng'a ng'aki ng'aki tokwechena obogima bwaito, ekogera bono, ase amatuko totigarete iga, ebinto bionsi ebi biri biakwanetwe ase Ebibiria baikerani, kende ekeyo kere kegeni iga, onye ne chisegi mochiroche, onye namang'ana amakong'u 'oborianani bogendererete ase chichae moroche. Barimeimorerete chane chaye, ee, amang'ana aye onsi pi ntoyaroche, oboraai botantaine ntoboroche kera egento, lakini egento ki'engencho nkeri ng'a kinche amo naye, ribaga tobwate bono iga naende I thank God for the church, ekanisa, ekanisa, ekerisi gia Katoliki, naki getokinetie by the way asore motamanyeti, ekerisi gia Katoliki naki getokinetie, nigo tokinete tokabekwa ase oboroso kabisa, togakina kemoika goetera enchera twakinete ase ekanisa. Naende natebigwa iga iga, Aa nkoegwa more eparish. Nabo natebigwa, Nabo naigwe gose noborimo? Ngete egesa ngotarera tore chikanisa. Toche toche aa gose ntocha? Oratiga ndaigwa, Toche gose ntocha? Omanyete gotamba ase egese gekogenda togokora amang'ana amayoka. Igo ngocha tore gose ntocha? Mbarenge bagotebe ng'a eparish eche iga ase erieta ria Yesu. Oh very good. Asante sana. Kobanga tore timu egesa FM toche iga iga ase amasikani ya uncle orarire na ase amasikani ye ekerisia Catholic e St Don Bosco iga iga noo Kevin Omburi asomerete iga. Abarari bonsi abange begese noo baruete iga abanto abakong'u. Kevin Omburi noo asomete iga iga omorari bwegese. Omoiberania iga noo ase abamama.

Inche oyo osira ntata, lakini naende buna nde rishabiki naende nabo ngokwana. Omooka onya kobua ngochaka ng'a pi ngwana mbari tatu, etaa ya ise ekirio ndari na turubena oye. Na inche nabakwane mbuya more mwensi, ritang'ani na inche tiga ntebe mbuya mono, naende ndue eng'ora enene. Ebisobu gichana na omosani one omokong'u oyoruchi gotokwania, bagatwara obote boria baachire koba abarari kumbe. Inche ngokwana enkoroku Peter amo Sinyantoera gose omogwenia bw'enchara. Mbuya mono. Onye konyanchete nkwane iga. Bwana asifiwe. Omonene Yeso abakwe. Baria tore moyo tiga tokwananie na toiranerie Nyasae mbuya mono ase kera ring'ana. Tiga nchakere ng'a korwa eng'ora yane gochia ase Florence, ase engencho oboiri bwa nkiri iga, Pole ase engencho y'ogosirinyia okorume, naye Gichana Marahuri, pole ase engencho y'ogosirimoka oyoo. Bono tiga nkwane aiga, Egensi eye ng'anchete komoorokia egensi. Egensi eye taisaini ogotogambera gaki, taisaini. Egensi eye ntoigwete nere ache Nyamira County buna omoseneta oito atokonye ekogera Nyamira County twarerire. Nintwe mokoigwa togoaka chisimi twarera ng'a baminto twachandekire. Igo nare kobasaba abagaaka, abang'ina, abaiseke, mobwate chikura, naende tororie ase omogusii aroriri gochia, egere tomanye ng'a oboraai bwaito mambia inyomba minto bokorete ki. Ara abwo, nyamira kaonchwa tochore omosana tokorokwa James, Richana, amang'ana aito isaini. Gaki omoseneta nararie nabwate abarori baminto, ekwinini, mwensipi. Gaki tiga Nyasae abasesenie ase engencho y'ogocha aase aya, tiga Omonene abasesenie. Ase chirimo agwo nankwiba, oyotamete chinsaga agachikorigiria inagu, nare erimeri tabe, baitore.
Intube nomogusii. twarangerigwe nebisaku binde, tonyare gwechoka boronge omwana oito omosuke Fred Matiang'i tomosegete atenene nekerogo keria ekenene koboria oborai bw'ense. Naende igo togosaba omogusii tobwate chikura ase obonge, egere inche amo naye totware eriogi kobeka eserekari obisi eratokonye. Echaye esaregete bono iga ebonus igo bagoteba ng'a nase oboamate bwa Kenya ne chinse chia isiko bosaregete. Tonyore omoraia omuya okorosia oboamate gati ya Kenya ne chinsa chia isiko ase echaye yaito ekoonigwa. Echaye iga ekoonigwa chinse chiri chia Baarabu mono. Abaarabu nabo bakonywa echaye mono. Intwe Abakenya echaye aye ntori konywa mono. Abanto ba isiko iga aria Abaarabu bakonywa echaye goetania ense ya Kenya. Bono echiiro yaito iga ere isiko. Ekero ense ebwate oboraia obobe na abaraai ba isiko, Igo obwamate bogosareka namba eyemo kamoranche nosabere ense yaito ya Kenya tonyore abarayia abaya bararosie obwamate gati yense yaito ya Kenya ere echire toke yokooni echaye. Kabere abasae baria mwarenge korobekana mware gosaba oborayia obuya, mware gosaba ng'a eserekari ekore amagenderero buna etakeire Chisukuru, ebasari, chisukuru, amang'ana a capitation, omochando omonene sana, engaki eri matiang'i arenge obisi, chibesa igo chiare gotumwa chiagenda chisukuru mapema. Egera abana basoma batabwati challenge ende yonsi. Lakini ere amatuko aya, abana bakoenda esukuru ase eng'encho besa teratumwa chia eserikari gochia ororo mapema, kwanyora abana batomirwe gochanka. Abana nkwane bare gokora amateemwa, bagoika esukuru bateebigwe chibesa nyoni chi'amateemwa, oyo challenge nere ororo. Naki togosaba ng'a Nyasae atokonye tonyore abarayia abaya egekogera ngaki ende yonsi togochiesera amasomo. Igo twakunire chinkoro chia abana abake baria tosemeretie ase amatuko agochibusa. Igo nasabire kamoranche baria more igaa twensi pi, toimoke mapema. Abasae baria abake Gen-Z buna mwateebigwa, kera omonto erikire buna omwaka ekura. Ekero tokonya egesaku giaito, mambia na mambia inde, ekero omonto ogoteebia ng'aki Omoiberania naye chitange korwa Nyamira, na inche natoke ng'a nimbwate omonto igoro aaria omokong'u, oyogochitanga gocha iga iga, egasi yakora ki? Yakorekana. Nagenda amo nomosike matiang'i Amerika, nkarora enchera abanto ba isiko bagokwana, tari Abagusii, Abaikuyu, aba Abagere, Abasigisi, abanto b'ebisaku bionsi ebi. Kera omonto iga agoteeba ng'aki? Aye riria ekero kwarenge ase ensemo ye chisemi, nkwatokonyete, matemo tacheti koigwa.

Omoigwa ngocha gamonseri, omoigwa ngiakoegwa, ngiakoegwa, nkong'amore chingoko echio. Aya, tiga baria bache bache. Abamenyi ba Gesimei gotoka Kitutu Masaaba Ekaunti ya Nyamira nigo baboorigwe kobwata chikura erio kweroberia ase obochori bore motwe omwaka bwe chilifu bibere na emerongo ebere na isano na ibere. Ayomo naende amange ngokwarigan'ia temanyia ase riboa chikoraga chinsa isano na ibere chi'aban'u mobaso nkorokwa Zachary. Asante sana. Tari boigo? Eh, bono igo moigwa koigure. Eh, egento eke nekiao. Inche nkane esani aria. Eh. Ere korogwa ase omogusii konyara koba gakwarikia buna omoakekura. Erio konyara koba gakobwaterana kianda g'eikomi ase obochore bw'omwaka achire o ibere na emerongo ebere na isano na ibere. Ayio nigo akwanirwe ase amatanga ase ensemo ya Gesima, ime eye County Nyamira. Koripoteria Egesaa FM, inche nkorokwa Hilary Kennedy Enyoni. Mbuya moyo kwonania.
Ng'oigwete omobere nchiragete, mobe tekwinini. Ase amarieta nkorokwa Jared Nyambega ekwinini, ngokora omoroberio okorokwa Entabanania gwansera chinsa ikomi goika ensa eyemo y'amarogoba, tokobwaterana na nomomura oyo okorokwa nere Vincent Babu. Iga iga etwachire kobaa efamiri pore, naende nimo nokobaa, Omonene oito, erio komoa pore yaito. Moigweti buna ng'a toikire? Mogwancha naende tochie toirane tokore amagana gete iga nyuete ng'a bono nkoigumora ase entaga. Ee, mogwancha toirane igaa tokore iga? Naende. Amo abwo no omoyega ogendererete buya ase ensemo ya Nyabiosi Don Bosco, na omoyega oyio nigo ochakerete ase eboocho moino iga aria, nigo ogenderera buya na abanto bakora buya, Na ekero goika iga iga etabauti yamba koba ororo, na ase engencho bateba ng'a omochie gwasangereria erongori, chinsa inye chia mambia, neki nkiana koba akorua buna ritang'ani. Korende abanto mbateba ng'a rero bachenchire omotindo iga iga nya bionsi, na abanto bande aro mbarachenchia. Aba abarari b'egesaku ekero bachicha, nigo bachira naende baminyoke gochia ase ense emende ya bomachoge, bakwanire kera omonto barorekanire ase rituko ria rero, korwa chinsa emechi iga chia Don Bosco Na ekerambauti eki arenge neriicho riane korwa rebusa gia chirochi chinsemo chia gesima. Yenguba ya mwanyagetinge omogusi, yenguba ya mwanyabandende tari koera. Abwo ase ekaunti ya Nyamira bogetutu bw'amasaba ase ekenyoro kia mokwerero, Kobwatekana nogosira kw'omogaka oyomo oyio ore ng'ina rome, Omojames Omoiberania, omoraai oganyerire ase ekaunti eye y'ekerogo kia Ekaunti ya Nyamira ase ekerogo ki'oboseneta, ekero aika ororo n'etimu y'ekerambauti amo n'etimu y'abarari bonsi. Abanto abwo okorwa bong'ina rome nigo bamotebia ng'a ngokobwatera tore engoko, korende engoko torakobwatere nengoko ye chikura, egekogera kwagweneire buna echensi korwa ase ekaunti ya Nyamira. Abanto abange nigo bacha ase omosangererekano oyio, abange ase abange, korende egekone nkeria ng'a abande nigo barenge epaara aaria kemoino, totari komanya ng'a nao tore amo gose ntori amo. Abwo nao chinkwana chiabekwa abwo ase Omoiberania omonyene akwana igoro ya Fred Matiang'i, Esimba toganyete ase omwaka bw'emerongo ebere, ebere na isano na ebere ase okoba oborai bwa Kenya. na abogokwanera amang'ana amange yecha amo noborai obobe, abwo naria abanto abange bamoriere eira ng'a mwaka ono James omoiberania korwa ase ekaunti ya Nyamira eke ase ekaunti ya Nyamira ekerogo ki'oboseneta nekerambauti giase gasiria na koirodoka gocha korigia obotati bonde obwao. Abwo abwo nigo nagenda ng'ora ng'ora goika ase amatano ay'omogaka mwanda ase ekeene. Omonto omonge ere nigo nanyora abasista nobo bare ne chianga chiria chi'egasi y'obosisita. Abwo abwo nobo barenge goika abagaka baria b'ekanisa abakatikisita. Omonto omonge ere nigo nanyora aroro abarari b'egesa Efraimu eyachire nkuma buna rigesa ria oroka. Omokunyongera nigo nanyora abang'ina barabange kobua abasacha. Timanyeti buya buya ng'ai abasacha bachiire, gose baenigwe, gose moyo bari. Buna bono eng'ana eyemo yaruegwe riba rioka ng'a Omoiberania nigo are omoiri bw'oyo onyakorara, kandi nigo aiga mbong'ina Rumi. Nabo abwo nabateba, nkomobwatera barengo kore ngokeini gekorokwa Obosebeta. Abarari nigo bacha rimo rioka na gokuna-kunia baria bagokora aria ase egesa FM. Omonto omongera nigo nanyorire amashabiki, na onde aria gwaka esimi botuko kw'omobaso. Nabo abwo abanto barogongo rwe nigo baba bakogokera etimu y'egesa yonsi pi. Bono buna ngochia ase embeo, abanto bonsi nigo baganyete erio omosaasiro otanyare korua egesio ase omogaka mwende ase ake. Ekerambaoti kiarwa ase obotuki bwaye kiarigereirie omochie o Nyasae, kegoteba, Omoibere nigo chimotunge, kiachiire amagoro aye abere.
Enguba ya mwanya getinge omogusi. Bono nkong'anchere more.